Mato acho kwaari ka kumusoro soro ku iro. Mai Rudo matanga futi unokwira muti asikana. Uri kai muti umo? Mune mukadzi akwire mumuti mai Rudo. Unozoti ndiri kuona dohwe ende rakatsvukira dohwe iro ndorandiri kuda kutopinza muti. Ah, itai mushe kana asikana. munototsvaga nokukwirira imwe nyatsotemerwa akawanda mogara motya kuno mukadzi akwire muti mairume zvino ka murume wako dai aizobatika ka ndiwanepo tachingotuma oh, murume wangu apinda papi ah. murume wangu akwana papa hani ndiwo majaya yacho anotosvatukira mutu ah. maswera taswera mairudo tiripo mairudo nhaini ndaikuzokubvunzai hmm. zvinhu zvekana kushanda izvo zvipava ne three months mairudo pane 3 months mai rudo kudai hapana kana chiri kushanda kusaka mama kanyararirei ini ndakatokakuleta kubva two weeks dzikakwana ndikaona zi ndikati pamwe ndaamuroi futi ka muchatiudze futi kuti mazvitakura three months mochizotaura zvaane musoro kundiudza Ine natofunga kuti kunyarara pamwe mazvitakura mukati ava vava varoya hati vaudzika masini ya Rudo. Ah, eh. Mai Rudo kunyarara kwandakaita kwave kunyarara kwekuti ndikuramba ndichiedza ndichiedza ndakaona kuti ndikakasika kutaura ndakunge miedzo kana kuti ndakunge ndikukasikira zvinhu mai Rudo. Chimbonatso ndiudzai mubedroom menyu munenge mune natso nesimba here both of you ah. munenge maanatsogwinya kana kuti mai muchiita zvekuita kunge mukunyanzvira nyanzvira hazvisvike ka kwazvinofanira kunatsosvika munofanira kuita power impact plus kudyawo zvakanatsokwana mafurutsu furutsu zvii zvii unodyawo zvakakwana ah, munjonjo yeye unofunga kuti anga zvingaaiwa mai rudo muri kuwanza kutaura inini ndinonyatsoziva kuti sekuru vamakataura makandivimbisa mukati sekuru ava zvinhu zvavo zvinoshanda inini handisi kuona result saka zvinofamba sei inini kutenda ikoko ndiwo vakatonditira pana rudo muri kunzwa ah, zvoramba pandiri manje zvoramba pandiri here mai rudo ah, inini manje zvandakutofunga ndezvekuti iwe wotofonera murume wako mbudzi kana adzoka wombondipa inini ndomboonawo tomboita one two test then ndikaona ini ndazvibata ndozoti pamwe yo izvi zvaatozvekwako ukuti ikwe imimi inini mai rudo ndoda mari yangu imimi nasekuru venyu ndokwazvava kutosvika because muda unitaurira rafu isina basa takuda mari yangu ndakakupai 100 dollars nedringi 25 padenga ah, kuita 125 mairudo ah. chabuda hapana mari inogodzoka ah. mari inodzoka kupi inotadza nei aiwa mairudo mari ngaidzoke handi hezvezvi kuna sekuru ikoko kwamakaenda ina ndikuziva ndimakaendi handei munondipirwa mari yangu nekuti hapana result mainama mari isusu takatozama zvikaramba iya mhosva yenyu nekuti sekuriwo vanhu mukatoenda izvo zvinotosvika kune matestimony ah. kubva kuseni kusvika manhirwanhu testimony hatichas matestimony ari kuita vamwe iwawo matestimonies iwawo ko inini ndindakaita sei kwenyu ndosaka ndakambokudzia kuti ana tete venyu pachawo ndawo yavafambi nokuti uku matestimony andiri kuona adono kuti navasingawo makutora kuti ana tete vangu vafamba asi makamboenda ndanakakubata here inini makasajesta mukati muda kundiperekedza muda kundibatsira makutora zvana tete vangu zviri kupinda papi Ah, ini nangu handichazivi nokuti ini ndodada nasekuru vangu Gideon. Ah, Gideon. Mimi na Gideon wenyu ndiri kuda mari yangu. Ndo ndo chete. Tikuda 25 dollars yangu medu na ndakakupa 25 yeru ye drink. Tukakupa 100 dollars ya sekuru. Tiri kuda mari yangu tiwirirane. Tigarisane zvakanaka pano. Hapana result mai rudo umu. Hamuna result. Eh. Ndiri kuda mari yangu chete tigare zvakanaka. Ndiri kutsotswa ndiri mugari weHarare munomu.

makasvotora ka ezvino makuchimuda candidate yamhosva yangu manjeunotambeyikwe stop it satombonibati ndikuda mari yangu that's it ndikuda mari yangu tigare zvakanaka panapa aiwa 125 yangu haiendere mahara pane result apa muri kuona result here apa dzokerai kwavaimbosotorwa ikoko vaidzisvotorwa dzoseaona tinotembei taona tinotembei ungandidyira 125ndakanyaraaunoti ndakapusa inini ndodana nagideon orit imimi nagideon wenyu ndida mari yangu orit vanhu vaisvotora vachisvotora vachiita maifunga kuti musikanzwa inoonekwa inokusvitsai zvino hadzichabate yamhosva yangu manje nini ndisiye kamari kake ndakatokadyira